Гермафородитлар кебегрәк.
Ватаным Татарстан да шулай биргән, Шәһри Казан да шулай биргән, Идел журналы да шулай биргән. Бездә минем уйлавымча хәтерем ялгышмас элемтәгә керәләр иде. Шул рәвешле. Аннан соң менә менә улай итеп өскә
Хәерле көн, дуслар! Кыямовлар кыздыра тапшыруын башлыйбыз. Илдар, без бүген нинди темага э, тукталырбыз икән? Безнең бүген 25-нче тапшыру һәм без сүзләрне урысыз куллану дигән теманы дәвам иттерербез дип уйлыйм. Ә ни өчен дәвам итәбез? Бу күбрәк Узган тапшыруыбыз да шуңа багышланган иде, ләкин шул кадәр күп булып чыкты ул сүзләр, урынсыз кулланулар. Шуңа күрә без аны бүгенге тапшыруны да шуңа багышларга ният кылдык. Кереп китсәк, анда э, иң беренчесе бая әйтә башлаган идең, сыйфат фигыль. Сыйфат фигыль кушымчасын урынсыз куллану. Ул үче, үче дигән кушымчалар белән бәйле. Еш кына бездә менә мондый сүзләр э, күрергә туры килә, э, хаталар. Казучы экскаватор. Бу көннәрдә үтүче фестиваль. Бораулаучы машина. Ләкин болар берсе дә дөрес түгел, чөнки үче үче, җәмәгать, хәтерләп калыгыз, ул адәм затына, кешеләргә карата гына кулланыла. Димәк, ничек була? Эшләүче яшьләр, тыңлаучы абый, э, тырышучы бабай, биюче кыз. Үче үче менә шушылай сыйфат фигыль шул рәвешле генә кулланыла ала. Ә еш кына менә язалар, әйме, язалар да, радио-телевидениеларда да яңгыраталар, эшли торган яшьләр. Әйе.
Менә э, Бер карасаң хата юк та кебек, әйме? Татар сүзе бит инде. Әмма ләкин бу чын татарча түгел. Э, казый торган экскаватор булса дөресрәк. Бу көннәрдә үтә торган фестиваль. Бу көннәрдә үткән фестиваль дип үткән заманда әйтсәк тә ярый әле. Браулый торган машина, я булмаса гыч-гыч кушымчалары бар. Мәсәлән, браулагыч машина, Бораулау машинасы, тартым ны кулланып әйтсәк була инде. Тотар тоташтыргыч шөреп. Кайбер җирдә еш кына туры килә, мәсәлән, тоташтыручы шөреп дип. Бу бөтенләй урынсыз инде, дөрес әйбер түгел. Аннан килеп мин бер шушындый рекламага юлыккан идем. Мәсәлән, йортлар төзибез. Төрле зурлыкта, төрле катлаулылыкта. дип әйткән. Бу бит инде менә кычкырып тора торган калька. Э, строим дома разной сложности, разной величины дигәнне алганнар да туп-туры гына. Ләкин бит инде татарча итеп уйлаган вакытта ул алай була алмый, ана башкача әйтергә кирәк. Менә бу әйберләрне язган кеше һәм сөйләгән кеше мөгаен 4 класста татар теле дәресенә бармаганын да име? Күрсәң, э, баксаң күрсәң шулайдыр. Бер ханым былай дип сөйли. Бер әти әни миңа былай ди. Кайсы Зәйдә, әтисе әйтәме, әнисеме? Бездә бит инде ана дифференциациясе бар, я ул әти генә, я әни генә. Ул родитель дигән сүзне шушылай иттереп парлы сүз белән тәрҗемә иткәндә үзенең зиһенендә, шулай рәхәтләнеп родитель дигән сүзне әти-әни дип әйтеп йөри инде. Бер әти әйтте, я әни әйтте дип кенә Ә егет, кыз диләр, сызык аша язалар. Менә шул хәл кереп китте соңгы арада. Игътибар иткәнең бармы? Егет, кызлар дигәч, бу ничектер Әйт сүзен әйт. Әйе, гермафородитлар кебегрәк икән. Алай була алмый инде. Алар я егет кенә, я кыз гына. Егетләр һәм кызлар, егетләр белән кызлар. Аны ничектер порлы сүз ясап маташалар инде, әйме? Әйе, бу шулай ук нигрәк инде әзрәк, сәеррәк килеп чыга. Аннан тагын бер сүзне бик э, актив куллана башладылар. Э, Иҗтимагый дигән сүзне алдылар, җәмәгать сүзе урынына, әйме? Бик күп туры килә ул, бик күп очрый. Мәсәлән, Галия апа хәзер иҗтимагый эшчәнлек белән дә шөгыльләнә. Иҗтимагый урыннарны төзекләндерәләр. Ә иҗтимагый киңлекләр диләр мәле нәрсә диләр? Әйе, иҗтимагый киңлекләр.
Общественное пространство дигәнне тәрҗемә иткәннәр ди, иҗтимагый киңлек дип. Җәмәгать аның бит элек-электән кулланылган, билгеле, калыплашкан, халыкка инде кереп киткән варианты бар. Җәмәгать урыннары. Ул бит инде парк булса да, әмә сквер булса да, э, метро мәйданчыгы булса да, нәрсә булса да, урам булса да, ул җәмәгать урыны. Чөнки анда җәмәгатьчелек кеше йөри. Менә шуңа күрә иҗтимагый түгел, Ул беләсеңме, э, ничектер тәрҗемәгә Яндекска биреп тәрҗемә иткәннәр дә, шулай кереп киткән дә, берсе язган, аннары икенчесе дәвам иткән. Менә шулы киңәя киңәя дә интернет киңлекләрендә киңәя, ә без бит инде хәзер журналистлар шулай, һә китаплардан укырга бик э, теләмибез, интернетны кабызабыз да, шул ук телефоннарны җыябыз да. Әйе, менә монда шулай биргәннәр икән, ватаным Татарстанда шулай биргән. Шәһри Казан да шулай биргән, Идел журналы да шулай биргән диләр дә шулай яза дәвам итәбез. Дөрес дип уйлыйбыз, әмма ә ләкин бу ялгышлык. Ә бу чыннан да шулай микән дип башына китереп карап, эзләп тикшереп утыручысы булмаган күрәсең инде. Э, менә шушылай иттереп бу сүзне э, хәзер бит инде уйларга вакыт та юк илдар сүзеңне бүлдерәм уйларга вакыт юк бит баш эшләп тора кул яза тора шулай кереп тә китә вакыт юк шул ләкин аны табырга кирәк э, аннары соң ни Иҗтимагый эшчәнлек дигәнне әле кайбер оешмаларны да иҗтимагый оешмасы дип бирәләр. Бөтенләй инде сәер. Җәмәгать оешмасы бит инде. Мәсәлән, сукырлар оешмасы манда ниндидер интереслар белән, мәнфәгатьләр белән берләшкән кешеләр оешмасы. Сөйләсәң сүз күп, алга таба китик. Аннан соң менә кайбер фамилияләрдә, мәсәлән, кыска ит төшеп кала башлады. Игъланнарда күрәбез. Насыйбуллин, Насыйбуллинның кыска исен язып тормыйлар. Садыйков та төшеп кала. Садыйков, Садыкова күрен композиторыбызны шулай язалар. Бадыйков, Касыймова дигәндә дә Касыймов, Бадыков дип кенә русчасыннан алып җиткерәләр. Аннары игътибар Аннары игътибар иткәнеңме, иткәнең бармы? Галиев, Галиев бит инде. Икесе дә Е-дан язалар. Галиев. Галиев. Чөнки минем паспортта шулай язылган диләр. Галиев.
Аннан тагын бер әйбер бик күңелгә тия инде минем кул остасы дигән сүз кереп китте. Бөтен җирдә кулланылар кул остасы. Кулның нинди остасы була? Оста кул. Оста куллар түгәрәге дип үстек без яшь вакытта. Оста куллы кеше, оста кул. Инде тегеләй үзегезчә язасыз икән, кул эшләре остасы дип Һич югында өстәргә кирәктер кул эшләр остасы. Менә шулай дөрес булыр иде кебек. Бер сорау гына бирәсем килә, менә бу кул остасы һәм кыскартуга э, омтылабыз бит инде. Сөйләм телендә, язма телдә әзерәк аерыламы алар? Менә шуны да аңлатып китәле. Сөйләгәндә без ничектер кыска гына әйтеп куябыз, ә язганда шуны кулланырга тиешме, әллә ул аерылырга тиешме әзерәк?
Гөлзара әбей, һәр урында үзенеке була торгандыр инде, һәр контекстта карап. Мәсәлән, оста кул озын түгел бит инде кулланыр өчен. Оста кул, кул остасы дигәнче оста кул кыскарак та, җайлырак та минем уйлавымча. Әле балта остасы дигәне бар әйме? Балта остасы, эш остасы, үз эшенең остасы. Маһирлык дигән сүзләр бар. Эзләсәң шактый күп. Менә эзләргә иренмәскә кирәк. Аннан тагын мондый рагай бер гадәттә бит инде э, фәлән кеше ниндидер рәсми зат әйме белдерү белән чыкты. Э, президент мол, э, ил башымы, премьер-министрмы, белдерү белән чыкты. Э, чыгалар бездә гадәттә балконга чыгалар, урамга чыгалар, татар телендә име? Аңлавымча инде э, кая чыгалар тагын? Автобустан чыгарга мөмкин. Ә белдерү белән чыкмыйлар. Ул э, белдерү ясады, игълан итте, әйтеп үтте, икрар итте һич югы, раслады.

Менә шушындыйрак рәвешләр бар иде. Бәлки без ялгышабыздыр, шуңа күрә бу сымак тәрән җәмәгать сезгә өй ише булсын. Элемтәгә керәбезме, элемтәгә чыгабызмы? Менә бергәләп уйлашыйк, безнең теге нәрсәләр дип атала, нәрсә аша элемтәгә керәбез без хәзер? Элемтәгә чыгабызмы, керәбезме, нишлибез? Менә шуңа күрә безнең белән бәйләнешеп, э, Безнең тапшырулар астына сез э, Әйе. үзегезнең комментарийларыгызны калдыра аласыз, без аларга җавап бирәбез. директтамы, башка җирдәме, кая булса да. Языгыз һәм бергәләп ачыклыйк. Бүгенгә менә шулар. Э, бүгенгә шулар да лайфхакны да ишетәсе килә иде. Лайфхак э, минем уйлавымча инде э, радиода эшләүче һәм хәзер инде радио бөтен җирдә бар. Бөтенебез дә эфир белән эшлибез, хәтта матбугат журналистлары да шуңа күрә авыз аппаратын җылыту, сөйләм аппаратын җылытуга тукталып узарбыз. Без инде бер тапкыр әйткән идек, тагын әйтербез. Кыскача гына төп юнәлешләрен сөйләмдә катнаша тел, иреннәр, шуңа күрә иреннәрне җылыту кирәк. Мәсәлән, иске иреннәрне иске казналыкка сыдырып нәрсә җылытабыз. Аскысын аскысына телне менә алай итеп башта уң якка, аннан сул якка. Моны берничә мәртәбәләр кабатларга кирәк. Аннары ничек эшләтә аласыз менә шулай иреннәрне, телләрне, тешләрне. Менә бу бик әйбәт иреннәрне җылыта. Салкыннан килеп кергәч, мәсәлән, октябрь аенда таптыру яздырасыз икән, февральдә мәсәлән. Э, аннары соң авазларны әйтү телнең төбен э, эшкәртә э, нитеп җибәрә язып җибәрә мәсәлән шулай торып утырып р үзегез белгән берәр җырның мотивын да көйләргә мөмкин шул рәвешле аннан соң менә менә болай итеп өске өске өске иреннәрне дә менә былай җылытырга кирәк чөнки өске ирен ул ялкау